Insellmilkom u nilqagħkom għal episodju sittax. Bħas-soltu, xi tagħrif dwar episodju ħmistax. L-aħbar tal-wasla tal-flotta Franċiża qalgħet taħwida sħiħa fil-gżira. Ħadd ma jaf fejn kien, la l-Gran Mastru, la l-Kavallieri u lanqas il-Maltin. Inqala' tixwix u gideb kemm fuq il-Kavallieri kif ukoll fuq il-Franċiżi. Il-Kommendatur Boisredon ġie mitfugħ il-ħabs ta' San Telmu, mixli bi tradiment li kien imsieħeb mal-Franċiżi. Il-Gran Mastru ma kienx jaf fejn ser jagħti rasu. Ma kellux biex jiddefendi l-gżira kontra l-armata Franċiża, aħseb u ara kemm joħodha magħha! Għalhekk, it-triq waħdanija li seta' jieħu kienet li jara jistax isir xi ftehim ma' Napuljun. Għal din il-biċċa ta' xogħol, il-Prinċep Kamillu Dorawan dehrlu li ma kienx hemm min jinqal' għaliha daqs il-Komendatur Bozredon. Hompesch reġa' lura minn kelmtu u bla telf ta' żmien ħareġ lil Bozredon mill-ħabs, bil-ħsieb li jibgħatu għand Napuljun u jitolbu biex jara jistax iseħħ dan il-ftehim. Meta ħareġ mill-ħabs, is-Sinjura Bettina riedet tkun hi li tmur tiġbru minn San Telmu. Fi triqtha, iltaqgħet ma' George Barbara, ħu Ċensu. Dan, malli ratu, mill-ewwel ħassibha ħażin għaliex fakkarha fil-ġrajja ta' fuq il-feluka Griega fejn ratu jindiegħes ma' xi fizzjali Ingliżi. Bozredon qabbad wieħed mill-mixtrija tiegħu, isusu wara Ġorġ, illi dan ma damx wisq ma kixef illi Ġorġ Barbara kien ġej u sejjer fuq feluka Griega illi kienet marbuta taħt il-ġigant. Tgħid Ġorġ Barbara din id-darba iseħħlu jeħlisha minn taħt id-dwiefer tas-Sinjura Bettina. Nara. Illi l-baħrin tal-feluka Griega marbuta mal-moll ta' taħt il-ġigant kienu għedewwa tal-Maltin. Dawk il-baħrin Griegi huma spjuni l-aħwa! Spjuni? Spjuni, iva spjuni! Bdew ixandru mat-toroq ix-xewwiexa ta' Bosredon. Dawk ġew hawn biex jilgħabuna! Mela x'għamlu? Ġew hawn biex jilgħabuna dawk! Żiedu oħrajn biex

Il-poplu kif kien mifxul, imwerwer u mimli bi xnigħat koroh, malli webbluh bl-għedewwa tiegħu, għadab u bla ma qies xejn ħalef li jitħallas b'idejh f'qasir żmien mit-triq tal-ganċ, minn dik ta' wara l-palazz u minn toroq oħrajn bdew nażlin lejn ix-xatt ħlejjaq tal-biża'. Irġiel bl-għaraj, banavolji u little forka, boloh u xellugin immexxija mill-mixtrija tal-għedewwa tal-Ordni. Niżlu qishom għefieret jgħajtu b'ħanġra lit-tarrax, jidgħu u jaħilfu għall-Griegi, iferrfru jdejhom u jxejru oħtra u stanek, ħarġu mill-bieb tax-xatt bħalma wieħed jgħaddi minn taħt ħnejja u ġrew għal fuq il-ġigant b'telfa ta' ġenn. Hemm qajmu pandimonju blajjat u l-ħsejjes tagħhom min tela fuq il-post tal-beħ, min xabbat mal-istatwa ta' Nettunu, min iddendel mal-bib tal-knisja tal-is u min qabat mal-ħadid

Spjawnej ma' spjawnej!
Il-ftit baħrin Griegi li kienu sajmin minn dak li kien qiegħed isir telgħu fuq il-gverta biex jaraw x'ġara. Dun x'għajjatu l-aħwa, ha? Qed tisimgħu bħali? Qed tisimgħu bħali l-aħwa? Dan minn fuq l-art ġej, minn fuq l-art! Inqala' ċ-ċirewixxa minn dehra! Ejja nitilgħu fuq il-gverta naraw x'inhu jsir! Stenna! Stenna!

Malli rawhom, l-imxewxin tathom sfiċċa. Xi erba' għefieret qabdu ċ-ċimi mill-irbit ta' fuq il-moll u ġibdu l-feluka lejn l-art. Tkun tinsab ftit 'il barra, eh? tgħid.

Biżżejjed! Biżżejjed! Biżżejjed! Erġgħu rattu ċ-ċimi! Kulħadd abbond!
U minnu fih, qabda xewwiexa mitlufa f'sakra ta' qilla, qabżu fuqha bħal il-pup feroċi u nxtaħtu fuq il-Griegi qatta bla ħabel. Ġera id-demm. Sar il-qtil. U sfat ħerba li tkaxkax. Ftit wara, kif il-Gran Mastru kien imdawwar bil-kbarat tiegħu qishom irjus maqtugħa, f'daqqa waħda daħal ħdejhom paċ imħerwel bil-biża', kellu nifsu jilħeġ u bil-kemm seta' jlissen il-kelmiet, Altezza, Altezza, Altezza, il-poplu, il-vella! X'ġara? X'inhu? Staqsa il-prinċep Daran. Il-poplu qam, qam il-poplu! Qiegħed jiġri d-demm! Qiegħed jiġri d-demm! Ħabtu għall-bastiment Grieg U qatlu t-tnax il-baħri. Temtem il-paċ. Qatlu t-tnax ir-ruħ. Mela kbira l-biċċa. Hompex, tkexkex. Jekk kien għadu jaħsibha, jibgħatx lil Bozredon jitkellem għalih ma' Napuljun. Dik il-bxara ġagħlitu jiddeċiedi minnufih. U hekk. dik ix-xneqa rieqa li ġibdet il-qilla fuq il-feluka, taffiet il-mibegħda ta' dama ambizzjuża u swiet lill-Kommendatur Faċċol biex hu jidher quddiem Napuljun f'isem il-Gran Mastru.
Kommendatur Bożeredon, idħol, idħol! Altezza, dana kif sibt ruħi l-ħabs jien? Fuqiex jiena mixli, ha? Daqshekk, daqshekk fuq dak li ġara, Kommendatur! Inwiegħdek illi ma tinsab mixli fuq xejn. Kien żball min-naħa tal-kaptan. L-ordni kienet illi jġibuk hawn quddiemi. Iżda hu fehem mod ieħor. Imma jien, jien ħallik minn dak illi ġaralek u nitkellmu fuq ħwejjeġ Aktar ta' ħtieġa għalina, ismagħni, għadda minn għala widnejja, li int għandek il-għala mal-ġeneral Bunaparti. Kif inhi din, kif inhi din il-għala ma' Napuljun, Mela, mela x-xilja tat-traditur lejn l-Altezza Tiegħek għadha hemm, għadha hemm ix-xilja! Le, le, le, le, le, le, xejn minn dan, xejn minn dan li qiegħed taħseb, anzi, bil-maqlub! Ix, fisser ruħek, fisser ruħek, Altezza, jiena, jiena naħliflek illi minn dan li qiegħed tgħid mhux minnu, mhux minnu, naħliflek! Ejja, ejja, Kommandatur, ejja, ma nistaħbewx wara subgħajna! Għandi xhieda biżżejjed illi jsaħħu dan illi qiegħed ngħid. Nerġa' ntennilek, nerġa' ntennilek illi jien. Ħallini nispiċċa, ħallini nispiċċa! U ħallik mill-kliem mżejjed. Kulma rrid ngħidlek hu illi ġejna bżonn l-għajnuna tiegħek biex. Tgħaddilna kelma għall-ġid mal-Ġeneral Bonaparti. U jekk hu minnu dak li tagħrfuli, nitolbok, nitolbok li tuża l-mezzi kollha li għandek u tfittex tiltaqa' miegħu mill-aktar fis! Ma nafx, ma nafx x'naqbad inwieġbek. M'iniex beħsiebni nissokta ngħid kelma oħra jien. Ejja, Ejsa, ejja, warrab il-maskra li għandek quddiem wiċċek u serraħli moħħi li dan li qed ngħid huwa kollu minnu. M'intix tifhem, m'intix tifhem li ġejna bżonn l-għajnuna tiegħek, ha? Qed inħoss, qed inħoss li ser niġi mila u b'altezza. Le, le, le, le, xejn minn dan, xejn minn dan. Nagħtik il-kelma tiegħi li xejn mhu minnu dak li qiegħed taħseb. Anzi, bil-maqlub, bil-maqlub! Qed ngħodda bħala xorti tqil li wieħed mis-sudditi tiegħi jinsab daqshekk qrib ta' Napuljun. Issa, ejja, x'se twiġibni? Serraħli rasi! Jekk hu hekk, jekk hu hekk, mela, nieħu l-kelma tiegħek, Altezza. Iva, nistqarr Illi jiena midħla tal-Ġeneral Bonaparte. Oh, sa fl-aħħar! Sa fl-aħħar, Bożrenon! Għidli, għidli, tħossok illi għandek ħila toqrob lejn il-Ġeneral u tfehmu l-qagħda illi ninsabu fiha u jekk nistgħux naslu f'xi ftehim? Eh? Għisa, Għisa bożretan, weġibni, weġibni, qed nistenniek tweġibni bil-ħerqa kollha. Għisa, Għisa, tkellem. Iva, Altezza, iva, għandi ħila, mhux biss, imma mmur quddiemu b'wiċċi minn quddiem. Sa fl-aħħar. Tajjeb mela. Tajjeb mela ma hawnx għalik, Kommendatur Bożredon. Issa, lesti ruħek għaliex aktar ma din il-laqgħa sseħħ malajr, aktar ikun jiswa ta' ġid għal Malta. Qed tifhimni? Iva. Iva, Altezza. nagħmel kif qed titlobni. Il-ħlas tad-dnub xi drabi f'din id-dinja inissel bħal għeħna. Imma kbira kemm tkun kbira dik l-għeħna, magħha dejjem ikollha memuża xewka rqiqa li tniggeż il-kuxjenza. Meta l-kotra xegħlet għall-baħrin Griegi, Ġorġ Barbara dabbar rasu u mar kutu kutu lejn Ħal Qormi fejn inġabar f'dar ommu. Hemm, sab il-ħuh Anton mimli daqs balla għal dawk li riedu jkeċċu l-ordni minn Malta, u għalkemm hu ma kienx importah mill-Kavallieri, kompla jsaħħan u jħeġġeġ lil Anton kontra dawk li kienu jżommu mal-Franċiżi. George, George, smajt, smajt x'ġaralna, eh? Ma smajtx? Iva, smajt, smajt. Il-poplu qed jirvella. B'daqshekk? Se żżommhom int? Il-poplu ilu jtella' u jniżżel biex jagħmel xi waħda, u fl-aħħar infaqa'. Kif għandek il-ħila tibqa' biered u ma tagħmel xejn, George? Xi tridni nagħmel, hi? Eh? Xi tridni nagħmel? Noħodha mal-Franċiżi? Jien? Dawk nies tal-gwerra, Anton! Dawk għandhom demm ibaqbaq jiġri ġo fihom biex jissieltu u jiġġieldu u joqtlu! Mara x'ġara issa? Għidli, għidli, min se jeħodha magħhom nies bħal dawn issa? Eh? Min? U l-ordni? L-ordni?
U l-ordni u l-kavallieri? X'se jsir minnhom? Ma nafx, Anton. Ma nafx. Għalxejn tistaqsini għax ma nafx inwieġbek. Nies qarrieda bħal dawk Jażlu għal kollox! Jiena li qed iskantani hu kif l-Ordni għadha lanqas biss tħarrket biex tħarisna minn dan il-għawġ li ġie fuqna! Tabilħaqq, sewwa qed tgħid. Malta hi, ilha, ilha żmien miżgħuda b'xewwiexa, ikesksu kontra l-Ordni u jimlew rjus in-nies bil-ħolm li wegħedhom Napuljun. U l-ordni, l-ordni jekk jogħġbok, kienu jafu, kienu jafu bihom dawn it-tip ta' nies? U lanqas biss ħarrku subgħajhom iż-żgħir biex jaraw x'jagħmlu kontra tagħhom? Xejn! Ħa naraw, ħa naraw x'ġej għalina. Issa, dawn in-nies irridu ngħixu magħhom. U kif ingħidlek jien, dawn se jorbtu l-ankri hawnhekk U biex neħilsu minnhom, xi ħadd ta' qawwa u b'saħħtu aktar minnhom irid ikun. Ta' mill-ħaqq, sewwa qed tgħid. U, u min, min jista' jkun dan, George? Min?
L-Ingliżi, Anton. L-Ingliżi! It-tama tagħna Fl-Ingliżi għandha tkun, Lemm, lemm irridu nħarsu minn issa 'l quddiem! Anton! Jiena llejla sejjer sa l-ispiżerija ta' Suxlaw. Inti se tibqa' hawn Anton jew ġej miegħi? Le, le, niġi, niġi miegħek. Filgħaxija mbagħad, Ġorġ mar ma' ħuh Anton fl-ispiżerija ta' Suxlaw fejn sab il-ħbieb tas-soltu mixewlin fuq il-Franċiżi u fenda xi kelmtejn ukoll biex ikebbes u jħeġġeġ imma fl-istess waqt kellu widnejh miftuħin biex jissemma u jitkixxef xi ħaġa li tiswa lilu jew lil ħabibu Nelson, l-ammirall tal-flotta Ingliża. Dik il-lejla laqa' fl-ispiżerija ta' Ħal Qormi ġebdet fit-tul. Il-qniepen tal-knisja kienu qegħdin idoqqu tal-imwiet meta l-ħbieb bdew ħerġin mill-ispiżerija. Kienet lejla ħiemda ta' Ġunju, meta s-sħana tas-sajf tibda tinħass, imma għalkemm ma kienx bard, il-ħbieb ħarġu mlefelfin f'mantelli, praken jew staten, aktar biex jinsatru milli biex jilqgħu l-ksieħ. Il-Kappillan Dun Ġużepp Caruana, it-Tabib Manwel Micallef, Salvu Cilia u l-ħbieb l-oħra tar-raħal telqu jgħaġġlu lejn id-dar filwaqt li Sur Viċenż Borg ta' Birkirkara, in-Nutar Żarb ta' Ħ'Attard, Dun Mikiel Scerri ta' Ħaż-Żebbuġ u oħrajn rikbu fil-kanessi jew fuq iż-żwiemel li kellhom jistennewhom fl-imsieraħ ta' ħdejn l-ispiżerija u saqu lejn pajjiżhom b'moħħhom jgħewden fuq il-ġrajjiet ta' għada. Il-lejl it-tajjeb, Sur Slaw. Il-lejl it-tajjeb. Fittxu nġabru lejn darkom illejla. Iva, Sur Slaw, ħalli f'idejna. Hekk se nagħmlu. Huma u jifirqu l-pjazza ta' San Franġisk, iltaqgħu mas-suldati tar-Ronda li kienu bilqiegħda fuq it-taraġ taz-zuntier ta' dik il-knisja. Is-surġent għarafhom u staqsiehom. Ara ta' Barbara, x'aħbarijiet għandna? Id-dinja mħawda wisq, surġent, wieġeb Anton. Smajt li l-Franċiżi bdew neżlin fuq ix-xtut tagħna? qal is-Surġent. Dawk in-nigħal ħadd ma jilħaq magħhom, ħadd ma jilħaq magħhom, sejjer! qabeż jgħid wieħed mis-suldati. Ħadd le, ħadd le! Għaliex qed tgħid hekk? Taħseb li hawn xi ħadd li jista' għalihom? U mela m'hawnx, mela m'hawnx u kif hawn? Min? Min? L-Ingliżi? L-Ingliżi biss, isibulhom tarfhom dawk sejrin! fenda Ġorġ.
Il-Bambin jibgħatilna tajba, żied ħuh Anton. Isma' aħjar tinġabru tafux. Wissihom is-Surġent. Tridux niġu nwasslukom sad-dar? Dal-lejl ma tafx ma' min tistgħu tiltaqgħu. Le, le, le, m'hemmx għalfejn. M'hemmx għalfejn titqanqlu surġent. Naqfu nfendu għal rasna tibżax ma. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb għalikom ukoll. Qalu ż-żewġ aħwa u filwaqt li sellmu lis-suldati tar-ronda, issuktaw triqthom. Kif ħarġu mill-palazz, iż-żewġ aħwa għaddew minn quddiem il-palazz tal-Konti Manduka. U għalkemm kien daħal il-lejl sewwa, raw id-dawl fit-twieqi u semgħu tgedwid u mixi fis-swali. Wara l-imġieba tal-Konti Manduca meta mar għal ibnu fid-dar ta' Sinjura Rosanna, dawk ta' Barbara baqgħu merħfu għajn ma' ta' Manduca. George u Anton taw ħarsa minn taħt il-għajn lejn it-twieqi. u kienu ser jibqgħu sejrin. Imma l-burdnar li kien quddiem il-bieb tal-palazz jistenna maġenb il-kaless kellu lsienu jieklu biex jgħid kelmtejn u malli lemaħ iż-żewġ żgħażagħ sellmilhom u minn taħt l-ilsien bħal meta bniedem jitkellem bil-moħbi qalilhom. Il-lejl it-tajjeb! Il-lejl it-tajjeb! Smajthom l-aħħar aħbarijiet? Aħbarijiet?
U x'inhuma? staqsa Anton. Il-Franċiżi.
Il-Franċiżi bdew iniżżlu n-nies fuq Malta. Il-Konti se jinġabar fl-Imdina għax bħala wieħed mill-ġurati tal-poplu postu eh qalu iżda bejnietna aktarx biex iwarrab minn dan ir-raħal li juqrib wisq lejn il-port. Mark, biex idabbar rasu. Qal Ġorġ.
Ma setax stenna sa filgħodu. Żied Anton. Ah, jekk il-Franċiżi jimmarċjaw mas-sebħ, jidħlu fir-raħal u jaħtfu kulma jsibu, ħażin għalih min jeħel ma ras dawk l-għefieret! Qal il-burdnar, filwaqt illi ħares madwaru donnu jistenna l-Franċiżi jaqbżu fuqu għal għarrieda. Imbagħad kien sejjer jissokta jgħid xi ħaġa oħra. Imma dak il-ħin mill-palazz ħarġet qaddejja b'żewġ sarar, u l-burdnar kellu jmur jiftħilha l-bwejba tal-kaless. Ħa nħallikom għax kif qed taraw inqalagħli x-xogħol. Il-lejl it-tajjeb! Il-lejl it-tajjeb! Ġorġ u Anton baqgħu neżlin mat-triq il-kbira li dak il-ħin kienet battala u siekta. Kultant kienu jgħaddu minn quddiem xi forn bil-bieb miftuħ mnejn kienet ħierġa fwieħa ta' ħobż sħun, u l-furnar u l-ħabbieża kienu medijin ilewtu, jgħaġnu u jaħbżu. Mill-bqija, il-bibien tad-djar kienu magħluqa u mbarrati bl-istanek. Imma, binkejja ta' dik il-ħemda, iż-żewġ żgħażagħ ħassew Illi mhux kulħadd kien rieqed. 'l hawn u 'l hinn, raw id-dawl fir-rewwieħa tat-twieqi jew tal-bibien u semgħu bħal ċaqliq u tpaċpiċ ta' nies jiżru. Kultant xi tarbija kienet tinstema' tingħi fil-għorfa u xi kelb jinbaħ fuq il-bejt. Xi waqtiet kienet tinfetaħ xi tieqa u minnha tixref ras imbażża' donnha tistenna tqum il-burraxka. Meta waslu quddiem l-armerija, iż-żewġ aħwa raw għadd ta' suldati jitlajjaw ħdejn il-bieb. Ma kellhom l-ebda kap magħhom u mill-bixra tagħhom ma kinux jidhru illi kellhom ħeġġa kbira għat-taqbid. Kienu ħallew l-azzarini tagħhom weqfin mal-ħajt u dendlu magħhom iċ-ċintorini tax-xwabel. Xi wħud kienu medijin jitkellmu bejniethom taħt l-ilsien, oħrajn kienu mixħutin bilqiegħda jonosu. Xi tnejn sellmu lill-aħwa Barbara imma ħadd ma waqqafhom jew kellimhom. L isfel minn l-armerija kien hemm id-dar ta' Barbara. Meta waslu fil-qrib, Anton ġibed lil ħuh filwaqt illi qallu, Ġorġ, Ġorġ, hemm żiemel marbut ma' ġenb il-bieb tagħna. Żiemel?
Żiemel? Hi ara, tajt, tajt min inqala' dal-ħin?
Staqsa Ġorġ imħasseb. Min jaf? qal Anton. Minn dehra, minn ġie, daħal ġewwa. Min jaf hux qiegħed jistenna lilna? żied Ġorġ b'leħen maħtuf u mgerrex. Min ġie qajjem lil ommi biex tiftaħlu? Iż-żewġ t'aħwa li kienu mexjin bil-lajma, malli semmiet ommhom, telqu bil-għaġġla, sabu l-bieb imbexxaq u daħlu b'degħwa kbira biex jaraw min kien wasal. Għal-lum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, isliem.